Wéi een zimlech schlecht verkenne kann, ass Chrëschtdag fir ënner Dir. De Beemchen, Kaddoen, Zäit an der Famill, e gutt Iessen, gehéiert alles dozou. An och fir eis eng Krëppchen, och wa meng elo ganz kleng ass. An zu dëser Krëppchen hat ech haut ee Gedanken, deen ech einfach ganz gäre wéilt deelen. D'Meeschti wëssen natierlech, dass Jesus, wéi en op d'Welt komm ass, an engem Stall op d'Welt komm ass, dass en an engem, an engem Fuddertrog am Fong, also an enger Krëppche loung, mat e bësse Stréi, mat deem bësselchene Wëndelen, wat se haten, net am beschten Zëmmer, net an deene beschten hygienesche Viraussetzungen an all dat. Ass jo scho staark genuch, mee wat ech haut wëll eng Kéier sou e bësselche, well mer dat haut wierklech geschwat huet, wëll matdeelen ass, wéi Jesus op d'Welt komm ass, waren déi Leit, déi et matkritt hunn, déi éischt Leit, déi et matkritt hunn, dat alleréischt ware mol guer keng Mënschen ausser sengen Elteren, dat waren Déieren. An Déieren haten domols definitiv Nëmmen d'Funktioun, dass se do ware fir de Liewensënnerhalt, fir z'iessen, fir d'Zei bei de Schof vun hirer Woll hier, mee soss hate se net ganz vill Stellewäert. Da waren et Hierden. Hierden waren aus enger aarmer Couche, aus enger Schicht, déi net vill ze soen haten. An da waren en plus och nach Auslänner do. Dat soll elo net iergendwéi rassistesch gemengt sinn, mä an där Zäit vun domols, vill, vill méi nach wéi haut, waren esou Savanten, Weisen, Magen, Magen vu wäit hier, aus engem orientaleschen Land, aus engem Land, vläicht waren et och Leit, déi op iergendswelch. astrologesch Zeeche gekuckt hunn, wat och ëmmer, déi haten och do an deem Land, wou Jesus gebuer ass, nämlech an Israel, kee Stellewäert, dat ware Friemer. An ansonste war net elo iergendwéi de Kinnek, dee komm ass, a wann e komm wier, da wier e komm, fir de Konkurrent auszeschalten. Et waren net Presse an d'Vull vu Leit an Tonnen, Tonne Mënschen, déi einfach wollten do engem keen Eek huldegen. Nee, et koume Leit, déi an der Gesellschaft näischt ze soen haten. A wann haut aus der Ausgewinngerenge Kinnigin oder eng eng Sängerin oder iergend eng Presidentefra e Kand op d'Welt bréngen, da wär direkt déi wichtegst Leit, déi missten natierlech direkt gewuer ginn, et géif jiddweree wëssen, voilà, do ass dat Kand op d'Welt komm, dat ass eng wichteg Noriicht, déi muss jiddweree wëssen, hei huet Gott decidéiert. dass hien, well hien hätt dat kinnten esou maachen, mee Gott huet decidéiert, dass déi Leit, déi dat als éischt sollte gewuer ginn, déi Leit waren, déi der Gesellschaft näischt wäert waren, oder net vill op jiddwer Fall. An esou ass et och hautdesdaags nach. Natierlech, jo, Gott schwätzt zu all Mënsch a Gott schwätzt sécherlech och zu Leit, déi héichrangeg sinn. Mee Gott schwätzt ganz besonnesch zu Leit, déi fir d'Gesellschaft vläicht vergiess gi sinn. Hie schwätzt och zu Leit, déi op der Strooss wunnen. Hie schwätzt zu Leit, déi eleng an hirem Haus sëtzen an an enger Depressioun sinn. Hie schwätzt zu Leit, déi net méi wëssen, wat se mat sech ufänke sollen. Hie schwätzt zu Leit, déi vläicht och schlëmm Saachen an hirem Liewe gemaach hunn an déi déi Heelung brauchen, déi Vergebung brauchen. Hie schwätzt zu Leit, déi gebrach sinn, Hie schwätzt zu Leit, déi op d'Gesellschaft erofkuckt, well se net vill hunn oder well se net vill kënnen. Well fir Gott sinn all déi Mënsche ganz besonnesch wäertvoll, well och déi huet Gott gewollt. An och dech huet Gott gewollt. An dofir wëll ech einfach eng Kéier ënnersträichen, dëse Chrëschtdag, Gott ass dee wichtegsten Deel vu Chrëschtag. Jesus ass dee wichtegste Kaddo op Chrëschtdag an hien huet genau dech gewollt.